My people how una dey? Una welcome. Today we wan break down Genesis chapter 5 for correct pidgin English. Abeg make una find correct seat sit down and enjoy. Today I carry one chapter wey many people dey like to skip anytime they open the Bible. If you open am, e go look like family tree. E go look like say na obituary column. But make I tell you, Genesis chapter 5 na spiritual gold mine. Na chapter wey show how God dey work behind the scenes, from Adam to Noah, and how legacy fit continue even if wahala full ground. I go break am down like garri inside hot water by the grace of God. verse by verse, life by life, you go see say your own life too dey very important. Abeg make you no move an inch at all so that you no go miss any part. Adam's lineage. This na the book of generation of Adam. God create man in his own likeness, male and female and he bless them. You hear that? God no just create you, He bless you too. Meaning say, from the one you carry God's touch, you no be accident and you no be leftover. You be image of Baba God Himself. Question for you. You dey live like person wey get blessing or you dey hustle like say nothing dey your head? Adam born Set. Adam live 130 years before e born Set. Set come resemble am, dat na spiritual mirror. The way Adam resemble God, na so Set resemble Adam. Generation dey carry pattern. Adam live 130 years. Kai! Dat time people dey live long but even with the long life, he still die. Lessons wey we fit learn, Time dey go, you fit live long but wetin you use the time do? Your days fit plenty but if you no invest am inside good thing, you go just exist. You just dey live. We see how Seth born Enosh, Enosh born Kenan, Kenan born Mahalalel and he born Jeriel. All of dem dey live long and born plenty pikin, but one pattern dey there, dem dey born, dem dey live, dem dey die. Wetin bible dey show here be sey life get rhythm, life get circle but question be wetin you dey add to dat circle? You just dey continue story or you dey change the narrative? Canaan name mean possession, wetin you dey possess? Mahalalel mean praise of God, your name, your action dey give God praise? Dis na not just name matter, na message e be. Enoch story sweet. Omo make we land for verse twenty one to twenty four. Enoch na different person. Bible talk say Enoch waka with God for three hundred years. Not just waka, steady waka. And God na im carry am go. E no die. Wait o, you know wetin that mean? E shock me. Odas dey live, dey die, but dis guy waka wit God sotey death no fit touch am. Lessons wey we fit learn, Number one be sey God dey notice who dey follow am. Number two, if you waka wit God, you go dey different from crowd. Number three, you fit break family circle through fellowship wit God.

Ask yourself, if you no waka with God for three hundred years, you wey just dey for thirty years dey complain say Christian life hard, abeg calm down, God dey reward loyalty. Verse twenty five to twenty seven talk about Methuselah. Methuselah live nine hundred and sixty nine years, oldest man for Bible, but even with the long life, e still die. Longevity no mean legacy. Ask yourself, if God give you 969 years, wetin you go do with am? Build church, start godly business, train pikin wey go change nation? No let age deceive you. You fit young but wise, you fit old but empty, legacy over longevity. Verse twenty-eight to thirty-two come tell us how Noah come enter stage. Lamech born Noah and give prophecy. This one go comfort us from the hard life wey this ground dey bring. My people, Noah never even work and dem don dey talk say e go bring comfort. Lessons wey we fit learn, You fit be the answers to prayers wey your ancestors don dey pray since. No let your beginning deceive you, greatness dey your blood. Even if everyone for your family dey suffer, you fit be the Noah, the one wey go start fresh. Wetin you dey carry for your hand, is it comfort or chaos? Ask yourself, wetin dem go talk about me for all the chapters of my life? Benefits and life application from Genesis chapter 5, you go learn say God value family and legacy. Even life get purpose even if Bible mention am small. Waka with God dey possible and He dey reward am. You no too young or too old to change story. You fit live long but make sure say you also live well. Challenge yourself. Write your own Genesis chapter 5. Who you be? Wetin you dey pass to the next generation? Lessons we fit learn, Even if life hard, God plan still dey move. You fit break generational pattern with your work with God. Legacy matter pass property. Consis ten cy with God fit make you escape ordinary life. No underrate yourself, na you fit bring peace to your family like Noah. E don clear now say Genesis chapter 5 no be ordinary list, na treasure box of wisdom. From Adam to Noah, God dey show say he get plan. He get process and he dey use people like me and you. So my people, no just waka through life anyhow, waka with God. Be like Enoch, build like Noah, and bless your generation like Adam, Seth, and the rest. So my people, you don see say Genesis chapter 5 no be dry list. Na chapter of legacy, faithfulness, and destiny. Be like Adam, plant foundation. Be like Enoch, Waka with God and be like Noah bring solution. If this video teach you something new, abeg press the like button. If you learn anything new, drop am for comment section. And if you no wan miss any other Bible gist, abeg subscribe. Share with your mama, share with your papa, share with your friends and family, share with your children and even share with your neighbor.